Sizde ýalňyşlyk bar. Programma döredilende ir döwürlerde hemişe bir ýalňyşlyklar çykýar. Mysal üçin üznüksiz ýüklenmegi ýa-da käbir suratlar gelmeýär ýa-da mysal üçin satuw programmalarda siziň satuwyňyz amala aşmaýar we şoňa meňzeş ýalňyşlyklar postoýanno gelip durýar hökman. We hemme ýalňyşlyklar tutulýança ep-eslije wagt gerek bolýar. Käbir ýagdaýda biz görmänem geçip bilýäris. Bu ýagdaý ulanyjylara we Ýaňky programmaň eýesine uly howp döretýär. Howply ýagdaý bolýar. It's a feature, not a bug. Go programming dili ýalňyşyklar bilen nädip işleşmegini size gysgaça aýdyp bereýin. Go dilde, go praktiki görnüşde hemme funksiýalar ýönekeý bir jogaby däl-de, goşmaça hem ýalňyşlyk parametrinam yzyna gaýtarmak bolup durýar. Bu diýmek, käbir funksiýany çagyranyňyzda siz diňe bir belli bir rezultatyny alman goşmaça hem error ýagdaýyna alyp bilýäňiz. Ýöne o error ýok bolsa, error nil, to ýest error ýoklugyna hem alyp bilýäs. We hem funksiýany çagyramyzda biz şol ýalňyşlyklaryň ýokdugyny bilip, ýa ba bolsa belli bir hereketlerini ýerine ýetirmeli. Häzir bolsa gysgaça mysal görnüşde programma ýazyp göreli. Bärde biz ýönekeý bir faýlyň içinde package main diýip döretýäs. I muňa divider diýip funksiýany goýjak. Func, for example, divide. Divide e, bärde bir iki sany parametr berýäs. X, y, e, float 64. Mysal üçin. I gaýtarýan parametrlerimiz bolsa, şo bir bölünen float 64 berýäs. Hem-de error berjek. Error bolsa esasy paketlaň, ýaňky standart library-nyň içinde gelip gitýär. If

Naýtýas import. Indi bolsa mailde ýaňky funksiýany barlaly. O dash error. Birinji gezek error obýewlýa dedimizde iki nokat deňdir. Divide diýýäs 10 we 2. Mysal üçin 10 bölmek 2. If error not equals nil bärde göni barlaýas srazu barlamaly sebäbi aňyrda dowamlykda uzyn şun ýarak funksiýa wyzywlar bolup biler fmt println mysal üçin division error division error diýýäs i ştada bol errorymyzam berýäs indi şun ýarak görnüşde indi bu diýmek birden ýalňyşlyk bolsa Ýalňyşlygy görkezýär. Biz bolsa maglumat barada bärde gürlemeris. Bize gerek däl, biz low dash goýýas, ulanmaýas. I ikinji divisionam barlap göreli. Deňdir, nole deňdirip göreli. I ştaýda aýtmaly, ştaýda ýem ýalňyşlygyny çykmaly plan boýunça. Indi bolsa funksiýamyzy işledip göreli. Go run divider go. Ýaňky ýaly ikinji halatymyzda cannot divide by zero diýip jogap geldi. Şu funksiýadan iki sany jogap gaýtaryp gelýär. Biri float altmyş dört, birem ýaňky ýaly ýalňyşlyk. Indiki etmeli iş birden ýalňyşlyk ýüze çyksa. Indiki etmeli işlemimiz hereketlemimiz we käbir situasiýa keýslamyzy biz uje şuny ýaly çagyrýan ýerimizde ýerine ýetirmeli bolýarys. Indi belli bir ýagdaýda ýalňyşlyk bolmagy garaşylýan bolsa, biz şunýalak görnüşde fmc error fee diýip özümiz ýazyp bilýäs. Käbir ýagdaýda error başga zatdan hem gelip bilýär. Mysal üçin bir funksiýanyň içinden başga funksiýany çagyryp, şo funksiýanyň ýalňyşlygy gelenden soň gelen ýagdaýda, taşnije, gelen ýagdaýda Biz uje o funksiýanyň içindäki aňyrky çagyrylan funksiýanyň ýalňyşlygy barda, mysal üçin bärde birinji funksiýanyň jogaby, bärde bolsa şo ikinji funksiýa birinji funksiýany özüniň içine alyp, ýaňkyrak jogabyny umumylykda aýdyp berdi. Bu bize doly informatiwnyý maglumat berýär we indiki görnüşde şu ýalňyşlyklaryň sebäbini tapmak hasam ýeňil bolup çykýar.